Buzluklaryň katastrofiki çalt ereýändigini eýýäm hemmeler eşitdi. Ýöne olaryň nädip ereýändigini eşitdiňizmi? Planeter togalagynyň ähli buzluklarynyň togsan bäş göterimi Antarktikada ýerleşýär we ol ýerde iň çalt ýitýär. Geň galdyrýan zat munuň diňe Antarktidanyň günbatar böleginde bolup geçýändigi. Günortada bolsa diňe sowuk temperatura hasaba alynýar. Mantykly sorag ýüze çykýar, näme üçin Antarktida diňe bir tarapda ereýär? Jogap gaty ýönekeý. Günbatar Antarktidada düýbünden başga geologiýa bar. Uly tektoniki ýalňyşlyklar rift zonalary bilen bir-birinden bölünen ýeriň gabygynyň inçe böleklerinden durýar. Bu zonalarda bolsa köp mukdarda ýylylyk bölünip çykýar. Mysal üçin, Germaniýanyň alymlary we iňlis Antarktida gözlegleri aýrymagni gözegçilikleriň maglumatlaryny ulanyp, Günbatar Antarktidadaky geotermiki ýylylyk akymyny kartalaşdyrdylar. Tuweýs buzlugynyň aşagynda ýeriň içeglerinden köp mukdarda ýylylygyň çykýan ýerini tapdylar. Alymlaryň pikiriçe, munuň sebäbi buzluk ýeriň gabygynyň has inçe bolan tektoniki çukurda ýerleşmegi bilen baglanyşyklydyr. Geň zat, Günbatar Antarktida ýerdäki iň uly wulkan sebitlerinden biridir. Buzuň aşagynda bir ýüz kyrkdan gowrak wulkan ýatýar we häzirki wagtda ylmy jemgyýetiň pikir edişliginden has işjeň. Roud Aýland uniwersitetiniň gözegçiler topary Antarktidadaky Paýn Aýsland Buzlugyň çalt eremeginde täze bir faktor tapdy. Bu buzuň düýbüne gömlen ozal näbelli işjeň wulkan. Wulkanizmiň subutnamasy diňe Ýeriň mantiýasyndan gelýän geliý izotopynyň ýokary konsentrasiýasy bilen görkezildi. Professor Karn Heýwudyň pikiriçe Günbatar Antarktida ýaryşyndan geotermiki ýylylyk ummanyň suwuny gyzdyrýar. Bu bolsa öz gezeginde buz gatlagynyň eremeginiň tizlenmegine getirýär. Şeýlelikde, wulkanlardan geotermik ýylylyk global ýylylyk däl-de, Antarktidanyň buz gatlagynyň çalt eremegine goşant goşýar. Ýöne näme üçin Antarktidanyň buzunyň aşagynda wulkanlar köp? Nasa hünärmenleri munuň sebäbini tapdylar. NASA-nyň ICESat we IceBridge hemralaryndan alnan maglumatlara esaslanyp, Günbatar Antarktidanyň üstünde ullakan Mount Erik bar. Bu ýeriň gabygynyň aşagynda ýokary galýan we giňelýän gyzyl-gyzgyn magmanyň akyny. Alymlaryň hasaplamalaryna görä, bu ýer Ýellowston superwulkany bilen deň derejede güýçlenýär. Ýylylyk akymy her kwadrat metre bir ýüz elli milliwatt bolup, ýarylýan ýerlerde bir ýüz segsene ýetýär. Bu ýanaşyk gaýa gatlaklaryndan üç esse köp ýylylykdyr. Şeýlelik bilen Antarktidada köp buzluklaryň antropogen faktorlar sebäpli däl-de wulkan ýylylygy sebäpli eremeginiň ähli alamatlary. Şol bir wagtyň özünde ýer gabgynyň temperaturasy ýokarlanýar we territoriýanyň käbir bölekleri atdan daşary ýokarlanýar. Ylmy jemgyýet näme üçin bu hadysalaryň arasyndaky baglanyşygy äsgermezlik edýär? Şeýle hem güýçli buzuň eremegi planetanyň başga bir böleginde, Grenlandiýada bolup geçýär. Iki müň ýigriminji ýylyň oktýabr aýynda geçirilen gözlegler Grenlandiýanyň buzunyň soňky on iki müň ýylda öňküsinden has çalt ereýändigini görkezdi. Diňe iki müň on dokuzynjy ýylda Grenlandiýanyň buz kagyzy tarykda iň köp buz ýitirdi, alty ýüz milliard tonna. Şeýle hem ulakan kölleriň aslynda bir ýarym kilometr galyňlykdaky buzlugyň üstünde peýda bolmagy geň galdyryjydyr. Şu günki güne çenli Grenlandiýanyň alty töweregi ýerasty kölüni eýýäm bilýäs. Daş töweregindäki buzuň temperaturasy minus ýigrimi sekiz gradus töweregi ýöne bu köller doňmaýar. Näme üçin? Bu soraga jogap tapmak üçin alymlaryň birnäçe gözleg topary birleşdi. Grenlandiýanyň aşagynda, edil Antarktidada bolşy ýaly, manty erikligiň bardygyny bildiler. Kiçegelerinden gelýän geotermiki akymlar ýerasty kölleriň emele gelmegine we buzluklaryň eremegine sebäp bolýar. Grawitasiýa gözlegini ulanyp, professor Ralf fon Fressiň ýolbaşçylygyndaky amerikan alymlaryň topary Grenlandiýanyň gabygynyň galyňlygyna baha berdiler. Adanyň demir gazak böleginde buzlaryň işjeň eremegi, gabygyň has inçe bolmagy we mantiýanyň köpelmegi sebäpli geometrik akymyň ýokarlandyrmagy ýüze çykypdyr. Seýsmiki tomografiýa maglumatlaryny ulanyp, Şmit ýer fizika institutynyň Dersara toparynyň alymlary magma akymyň ýadrosynyň merkezinden Grenlandiýanyň merkezi böleginiň aşagyndaky ýeriň ýüzüne çykýandygyny gördi. Buzasty kölleriniň iň köp ýerleşýän ýeri. Alymlar bu magma kamerasyna gabat gelýän teoretik ýylylyk akymyny hasapladylar we bu ýylylygyň buzuň düýbüni buzuň ereýän ýerine çenli gyzdyrmak üçin ýeterlikdigini anykladylar. Bu netijeler maşyn öwrenmek tehnologiýasyny ulanyp, şuňa meňzeş gözlegler bilen tassyklandy. Netije, dünýäniň iň uly iki buzluk sebiti bolan Antarktidanyň we Grenlandiýanyň planetanyň içinden gelýän geotermiki akymlaryň köpelmegi sebäpli ereýändigi äşgärdir. Ýöne olary güýçlendirýän näme? Manty erikleri millionlarça ýyldan bäri buzluklaryň aşagynda, ýöne häzirki wagtda olaryň magmasy ýeriň ýüzüne has ýakynlaşýar we ýer gabynyň içinden gyzmagyna sebäp bolýar. Bu özeninde ýeriň içegelerinde adaty bolmadyk hadysalaryň bolup başlaýandygyny görkezýär. Esasy sorag, näme üçin edil häzir takyk bolup geçýär? Jogap ýönekeý, her on iki müň ýyldan bir planetar masştabynda siklik üýtgemeler, buzluklaryň eremegi ýakyn geljekde ýakyn wagtda betbagtçylyga sebäp boljak howa hadysalaryň zynjyrynyň diňe bir bölegidir. Häzirki wagtda howanyň üýtgemeginiň hakyky sebäplerini içgin öwrenmek we uly betbagtçylygynyň öňüni almak üçin bütin dünýä Gowmy jemgyýetini birleşdirmek gaty möhümdir.